hello avuxeni maxaka ndhawu to ku hambanahambana vito ra mina mina mandla le gere gingirikani wa kuma xivani khese swinoko mi joyinile ka nkanelo wa gingirikani ha mamukela swinene loko ri kimiri vanhu lavantshwa please do the right thing and subscribe to the channel ku loko ho tshuka hi endle ti-show tin'wana n'wina mi nga sele ndzhaku mi nga titimeli mi nga tlhela mi ku ha hina hi swivoni swa wena please subscribe and also hit the notification bell mi ti mi khumba na leswiya swi verini leswiya swa ku mi chuza clock yi tlhe yi ku all ku loko hi endla ti-video ta hina hinkwato van'wana a va ha ti kumi ti-notification hikuva mi fambini loko se mi tlhe mi vuya futhi please un unclick the clock and click it again because swi nga ta swi nga ta balansa swilo a ni la ku heta nkarhi wa n'wina namuntlha guys ni la ku vulavula swilo swinharhu vanhu vanharhu kahle kahle chavi cmc number one then ni ta vulavula hi ndavi no keri ya hi nga bayizi la n'wina va ti nu hi ta mi vona late davido keri nukeri na nokeri hi ta vulavula hi swona ene hi ta tlhe vulavula hi papa rulani ya papa rulani hey man of the moment right now hey, what a guy what a guy so a vulavula hi nchavi fast hi nge se za yi dya nkarhi vanhu va nga ta ze va hi bala chavisi mc i a nga i hete i think vhiki leri leri nga hindra na vhiki leri nkarhi kahlekahle a nga za va kona ka facebook vanhu vo tala va nga va swi lemukile lava nga kusuhi na yena maybe kumbe vanhu lava va va landzelelaka eh, no nongonoko wa yena wa ka facebook va nga va swi lemukile chava nga rhanga kona ka, ka facebook yes chava nga kona ka facebook right now hi mhaka yin'we leyi nga kona hey chavi eh, cmc eh ku na problem la hi CMC CMC ku na problem ekulu hi xona eh xi xi lahle foni CMC that's why xi ka ri kona ka Facebook xi ra xi lahlangi mara xi ri ku humele ku xi humele mhangu chavi u humele hi mhangu mhangu ya kona hi leyi nga humelela kwahala va pitori hala ene me loko ni languta johannesburg ni compera johannesburg na pitori i tindhawu leti loko ni ku joburg loko ni vulavula hi crime ni nga ku joburg yi le henhla ku tlula pretoria but hey who knows ku maybe ku a ni tshama tshama ngopfu a kona pitori so maybe a na clue mara loko ni compara pretoria na johannesburg ni twi nga ri crime yi le henhla ngopfu a johannesburg than a pitori mara chavi u ri yena i lahlekele hi foni a pitori ende a yo n'wi lahlekela sweswo ku n'wi lahlekela njhe ku humelele swa swi nga wa va ri to pick pocket or to pocket pit a ni swi tivi ku swi swi swi vuriwa njhani leswaku loko mi nghena mi- mi ri tindhawini i kuma ku kun'wana a ku a nghenisa xintiwana a humesa foni i nga yi twi ivi a famba na yona loko se ya secha kuma ku ha wa ha ri na yona hi leswi nga humelela chavi laha ivi va hlekele hi foni ya vona ta swa va nga ri kona ka next a swi hlekisi guys and then a ni na suggestion mani ku ri n'wina mi advertisaka mabindzu ya n'wina ka chavi cmc ngopfungopfu mi landzelelaka nongonoko wa yena wa next ka facebook a ni ta ku why mi nga ndli pulani ya ku mi hlenga mali mi n'wi xavela foni yintshwa ene phela foni leyi a tirhisaka a ku ri iphone so a nge suka iphone a tirhisa e verini you know I'm not even a Samsung. Samsung is a better phone. Kuna leta tin'wana ma ti le hansi leta ni nge ti vuli ma vito very very xiang or xiang. Ti tele tifoni guys. A ta ku hlengani mali mi contributor guys. Mi nga yi tisa ka mina, mi nga yi khoma hi nexe mina. ni nga yi khoma hi nexe ivi ta siya tinambara laha ti le ka ti na capitec mali ya kho ni nga yi transfera ni ni yisa ka yena chavi ku ri a kumeriwa foni yintshwa because eh a swi kahle ku foni show leya ya chavi ya ya hi hungasa guys vanhu vo tala va swi tiva i ve ri i next ya hi hungasa show leya so please eh n'wina mi nga khumbeka swinene a hi endleni ku ri ku humesiwa timali ku hlengiwa timali chavi a xaveriwa foni yintshwa ho kombela ku nongonoko wu kota ku ya mahlweni hikuva a ni ma swi kota ku ya mi advertise mabusiness ya n'wina laha ni tshembaka nga mi charge and all those things no vulava ku ku a a a hi a a hi veni a hi n'wi sapoti hi ndlela ya ku wa hi pfuna na hina sweswi nkarhi wa ku na hina hi n'wi pfuna ne ku hi tota ku vona next hayi right mi nga rivali ku chavi xi ndla eh, berini nongonoko wun'wana a hi nongonoko mani berini it's a comedy show a ka malamulele e so comedy show ka malamela lebere e laughter is the best medicine i show ya chavi ya comedy ya, ya mafenya leyiwani ku tala ku va ku na vanhu vo hambanahambana vo vo endla mafenya va vatsonga hakanyingi ka show liya ende ka hina it, it has become a tradition ku ri every december loko ku va na laughter is the best medicine haya ya vona eh, eh, eh, laughter is the best medicine kahlekahle so ni swi vonile ku nhlelo mzadi ya mina di n'wi rhandza ngo chavi ka ka malume ka sahi ka chavi ya vona chavi so every year hi december hi fanele hi ya vona chavi ka laughter is the best medicine please look out for that one swi nge endleki yi nga ri kona this year laughter is the best medicine ende ku na van as well ni nto ku na van i think i'm not sure mara na van i va a ri kona chavi i show leyi endlaku hi ntwana marachi so hi leswi na vulavula hi swona hi chavi cmc eh but a lawula leyi letwani n'wamburi n'wamburi wa xiyimo xa le henhla ku nga ndavi no keri i have to stress no not nu ku na nukeri ku na nokeri mara i nga ri i xixin'we swilo leswiwani so ndavi or ndavi guys mi ta ni koreketa n'wina mi nga kusuhi na munhu tivaka ku ri hi pronounce njhani vito ra yena i ndavi kumbe ndavi kumbe ndavi i don't know ndavi like how because ro sungula mina ni twa vito ra ra so mara i mutsonga ndavi u tlhomiwe risiva hikuva a ri n'wambhuri wa lembe ra afrika-dzonga so han'wawezela hi nge heyi at least ku na mutsonga wo sungula i wo sungula mutsonga wo sungula ni hi yena mutsonga wo sungula ku va a va a tlhomiwa tinsiva a va n'wambhuri wa lembe a afrika-dzonga ni that's how i understand it kumbexani ni ko ni nga landzeleli ngo swa va swa swa ti-beauty pageant mi ta yi khomela i'm not sure mara ni tiva ku ri ro sungula hi va na n'wambhuri wa wa so ka ka ka ka ka ka hina ka rixaka ra hina vatsonga um loko mo xi vona xi nga ri xi yime xi yimekayimekini nyana xem xi yime xi yimekini ndavi xem xi yimekini xi yimekini xi yimekini ndavi mi nga chavi i munhu wo saseka swinene ndavi ene na ni vona ku nga ri mistake ni vone ka twitter vanhu lava landzelaka swa ti-twitter loko hina hi kha hi celebrate ku ri he tsakini ku na mutsongo wa wa wa hala ka hina a nga wina va ka nukeri na vona va kha va hi rhasela va ka nukeri hayi nokeri ende he wa ka nokeri mara ni twisa ku ku va swivongo kumbexana swa ndla ku va ku loko mi ya ka home affairs va tsala ku makhubele instead of ya ku tsala ku makhuvele va tsala ku chabalala instead of chavalala va tsala ku chawuke instead of chawuke you know swi tele ngo leswi humelelaka hi mhaka ya swivongo maluleka maluleke i xixin'we hi ku twisisa ka mina mabaso mabasa you know, eh, maxava maxava maxava leswi swi humelelaka ngopfu loko vanhu va kha va tsarisa swivongo laha handle so a ni ta twisa ku na yena i ndavi nukeri i wa ka nukeri nukeri ni nokeri so n'wina va ka nukeri you need to slow down hi rhaseriwe ngopfu tolo vanhu va ka nukeri ku ri ku va ka nu yena wa ka n o hi nu ne mara no xi basile xem a va ndlangi xihoxo vanhu lava va nga langa la va ku hi yena um miss south africa 2022 swa n'wayozela um eh, last year a ku ri a ku ri mani ku ri lalela mswane loko nga hembi leri a rin'wana a ku ri shudu fatso um munhu wa ku mhala vendala then ra rin'wana ku ri zozi bini hi swona ne maybe ni nga va ni kha ni hoxisini a ni hi ve na ti-lockdown so swi ya hi bayisisa nyana mara ni vone ka twitter loko ha hina hi khe hi tlangela ku he eh, mutsonga i winini you know huma hala ka hina limpopo se yi na miss south africa vanhu va kha va vulavula hi ku vona va, va, va misa zozibini and it always happen ku ri loko ku va na munhu loyi a nga tlhuma tinsiva kumbexani ku to ku va crowniwe vumiss eh, guys phela na hina hi tshame hi nghenela swa ti-pagent a hu yo va ka list liya ya ntungantungo mahala hi tshame hi nghenelela ende hi tshame hi wina a ku ri miss mr khetho nxumalo hi malembe ndzhaku hi ze hi nga wina va ku i mandla legere hi tshame hi wina phela swa ti-pagent so so loko hina a khe hi tsaka a ka twitter vanhu va kha va va va vulavula hi zozi va ku he a nge fiki ka zozi va kha va compare compare na xudu you know swi va kha swi teletele ene ni tlhela ni swi vona na swin'wana na hina vatsonga hi nga busy hi swona handle ka vanhu va ka va ka nokeri a xi sasekeni xi sasekeni xinhonta xa vanhu xeme ni vone ku ri na lava va va kha va va va tlima ku hayi n'wina n'wina vanhu va le giyani njhani njhani siku ra ni ku rhasa rhasa so very nkosi na thila va hi va hi byele kahle lava ku no n'wina va le giyani yimani ku rhasa va ku yimani ku rhasa vanhu va le giyani vanhu va le giyani va ri hi fane hi yima ku rhasa nkosi na u ri um ndavi u huma hansi ka masipala wa greater tsanin eka hosi mhlava emugangeni wa gavaza swi lava ku u huma gavaza village ehansi ka ndhuma va tsiri ku ndhuma laha i ndhuna i think ndhuna bule

ma swi vona swi rhatarhata ku tlimatlima vanhu leswi hi swo swi humelelaka laha mara no mani ku ve na response la very eh, n'wana ni fika responda ku ku munhu wa kha nga a va n'wi kombanga ku mani i ri a responda swilo leswiwa ku ri tshamani na xilenta xa n'wina etsanini a ku na rhaku ne hambi mhani ne hambi mhani nurse i swirhakwani guys guys what are you doing kasi tin'we loko mi nghena ka ti-social network mi nghenela ku ku gwarhana ku chingelana nsilo ku hi tsaka ah guys come on man a hi tsakini hina muwini la a humaka a limpopo hina n'wa hi tsakini mhaka ya ndavi xem hi tsakini loko hi ni hi n'wi langute hi n'wi voni vona a ri munhu la nga saseka so n'wina mi nga na ti-problem hayi swi swa n'wina xem a hi sweswo swa n'wina ende hi kombela mi nga yi katsi mi nga yi katsi mi nga yi katsi ku na madi mi nga yi katsi so ndavi i winile han'oyozela yena hina vatsonga na hina kahle hinkwenu hi rhandza ku um ku va ku tinyungubyisa hikuva hi ri mu south africa a hi tshikeni swa vu tribalism because swi tele ngopfu na swi vona swi humelela ngopfu loko ku heta ku wina miss south africa yin'wana na yin'wana van'wana va ta vulavula hi loyi a n'wi favor ku ta vulavula hi va zozibini va vulavula hi zozibini va vulavula hi xudu ku a nge fika ka xudu va ku my, my, my best miss a ku ri zozibini vanhu vo tala loko every time loko ku va na miss eh, south africa yi crowniwa va tala ku compare compare ene swa borha swilo leswi ende there's always this KZN and, and, and, and Limpopo back and forth back and forth and va rivala ku hina hina a Limpopo phe hina vanhu lava va va kahle min loko u languta makhadzi hi na xomajozi hi na king monada hi na president president ramaphosa va huma kona le e, n'wana kha vulavulaka ku heyi ndave a nga humi limpopo heyi a nga humi limpopo swa kahle se guys when are we gonna stop this thing yeah we're not gonna stop this thing anyway a lawula hi yo- yona yaleyo ku ri ndavi u winile and then na hi tsakini n'wina mi nga mi nga na mi ngo he hi nga vulavuli hi yena hikuva a hi wa ka hina ha yimanyana mani yimanyana hi tshikeni hi tsaka na hina hi titwisa um hi tsakini mani we are- we are just happy for her hi tsakele ku va hi va na miss nyana swa ntswanyana ku hi dume ku biha ngopfu limpopo ku he vanhu va le limpopo va bihini va ntimini you know i ncini leswi i ncini leswi hmm? i ncini leswi A ku saseka leswi sasekile sasekile sasekile sasekile so hi so hina hi tsakini xem a tinyungubyisa so congratulations to ndavi noker va ka noker yimanyana noker not noker n u n n o swi hambanile ya ka tikalandle loko ri wa ka nokeri ya maybe hi nga vulavula loko ri wa ka nukeri ha yimanyana yimanyana hi tsakile hina hi ndavi xeme we are happy for her congratulations kahle a hi n'wi beleni mavoko guys a hi n'wi beleni mavoko ni ta vimukeri ku va a winile hi tsakile hi tsakile xin'wana na ku vulavula hi xona hi lexiwani na ku vulavula hi hi buti loyi mani ku na buti un'wana la xikazini la le kundle ka huwa swinene um ve ri i ve ri mani kwihi hi lava hi lava buti lava la ku vulavula hi buti loyiwani eh buti loyiwani i ve ri papa rhulani lava swi tivaka laha handle ve ri papa rhulani na yena i tivitanaka papa rhulani leri ku na risimu leri a nga ri humesa papa rhulani mina loko ni n'wi vona ri sungula sungulu mujahani loyiwani ni vone ka nkovana a kha a kha ri cina kha ka ndla huwa huwa kwalani i munhu wa ku loko o va a ri kona i nge n'wi nge n'wi kayiveli nge n'wi kayiveli na katsongo swa boha n'wi vona ku dzima khandla ti up and down laha ka nkovani n'wi n'wi matshami ya ka nkovani mi ta mi byela mm, e, e, e, papa rani ya rhandza ku kundla kundla huwa laha ka nkovani laha so papa rani humese risimu mani yi famba na na salani the producer eh na mani kahle i famba na sala the producer la ka ka risimu leriwani ni la ku mi komba yena a ri na sala the producer a famba na le kere laha i va kha va saseke swinene va bombile mani ende loko ni twa va ri a ku ro sungula va vona papa rula ni bohile limi no a yi bohile limi lowa vona yi le ku hlekeni a yi swi tolovelanga hey bara lekere xa tirha phela papa rulani wa vona ku loko u yi languta loko na ka picture leyi ni nga mi komba hi ya khale hayi mani papa rulani va tirhe ngo va yisela vakova vanhu le ku va va bombisa bombisa nyana va yi tsundzuxa vukhale bya yona papa rulani swi kahle ngopfu leswi swi nga endla hi lekere na na salani the producer swi va humese risimu swin'we mara papa rulani munhu loyi a kahle a rhandela ku cina na xibelani loko ni langutini laha ni vone picture ya xibelani i nga ri va va ti rhandzela na ku cina xibelani papa rulani i munhu wa kahle ngopfu papa rulani um ni vone va kha va ri na handle ka leyiwani ku na liya ya um eh, khiyi liya ni vone se papa rulani phela already se va kume na ti-gig guys risimu lera ra papa rulani a ri nga ri na 24 hours loko ni vona a kha a ri ka ti-gigs not gig leti nga kona already se yi le ka road to magayisa day i show leyi endliwaku hi hi va hi va gagashi ne loku nga hembi na va na va na va na va limpopo roots loku nga hembi la um i i i bele ku yi endleni show leyi ende papa rhulani already se se va va nghenisiwini laha ka line up va xera xiteji na makhadzi so a hi beleni mavoko va parilani va humese simu leri ve ri um avuxeni xigazeni um kumbe va ku hi leswo va parilani bango ri simu leriya ni ndle reaction ya rona kumbe ngeza mi ri vona ni ta vekela link lahasi mi tlika mi vona risimu ra paparilani va kha va va endla swilo swa straight so mm, i swi kahle leswi nga endla hi hi salani the producer a famba na lekere the stylist ha va yi hlambisini xem ha a va yi manage mani va yi manager swi ya henhla swi ya mahlweni hi ni yi tsakini loko hi vona yi vanhu va talenta ya so swa kala va tale ngo vanhu va so kuma ku va na talenta mara kuma ku vo pfumala munhu loyi a nga ta fika va phusha kumbexana loyi a nga ta fika va nyika opportunity nkarhi wun'wana you just need an opportunity you know kumbe munhu un'wana a nga ta kota ku ku advise ku pfuna laha na laha ku ri hey endla na so endla so khoma laha you know nghena laha you know i nge swi koti swilo swin'wana i ri wexe hina hi le ku kaka yini kwalaho ho hi yo yimela un'wana ku heyi tana laha ku vona ku le ku endleka yini nghena laha wona so swi kahle ku loko vanhu van'wana loko mi va vona va na titalenta mi va pfuna mani so i'm happy for lekere and already se ku ku na ti ku na tigigi leti va nga ti plana i think ti 20 ta august va ta va ri le a amos resort mhani ku tivile kwini guys eh a amruza mi ta mi byela n'wina laha hansi ku ku na cocktail vibes eh a amruza ti 20 ta august eh, bye bye shirami bye bye shirami se hi nghena ka august my only problem with that ku ri line liya a yi hoxiwangi ka single liya ya, ya, ya paparulani already se paparulani phela a va le ku dumeni va dume ngopfu va fambe va endle tigigi tinharhu seni or four risimu ri ri na two days or three days no ni nga swi tivi mara ra ha ku huma ra ha ri fresh and beat ya kahle yi nga ndla yi sala ni the producer so mm, ha va hoyozela papa rilanshem ha va hoyozela swa kala leswiwani um eh, xikwembu xi tirha hi tindlela to hambanahambana vanhu van'wana va ku vona va twa hi nga ri vutomi bya vona byi helelini va ti va hetini hi wena kasi xikwembu xi na tipulani ta xona so ho tshemba ku ri is not a one hit wonder ku fana na van'wana ni nga va vona e laha handle la ni vone yi bombile swinene papawuri lani munhu wo rhandza ku bomba phela a va ri le simple kitchen va ka performa siku ra kona a yi bombile papawuri lani e munhu wo rhandza ku bomba e papawuri lani ya tsakisa hi ti-pose ta yona I know you can't, but it is good, man. You know, it's a kid, man. But at least, why should I stage now? My cards, you know. it's a good thing eh ende yi tlhe ku hacicangi ya ba xibelani papa rulani i munhu o ti rhandzela ku cina na ku rhasa rhasa eh mara ve ri heyi yi na tinyimpi mara a yi hungutanyini loko yi hunguta tinyimpi a yi ta va yi ri kahle ngopfu papa rulani ende munhu ri o hlekela hlekela ya swi kota ku hleka papa rulani so a hi hlekini laha handle a hi tsakini a hi tsakini a hi tsakini hi bye bye xirhami hi se hi nghena ka agasti ha no swi kahle mani hi tsakini na hina la ka nkanelo wa gingirikani hi nge papa rulani na moyozela singile n'wina yi kahle swinene ende ya nandziha ya cineka swinene so yelani mahlweni papa ri na ni ndlela tin'wana tingoma eh, ho tshemba ku a ah, yona the hit one hit wonder swa humelela sweswo mm, hayi no hi vabalekere khomisa sweswo mani mi n'wi pfuna misa lowa a mahlweni a tirha mani eh, a tirha ya mahlweni mani you know he's such a he's such a vibe this guy loko va ri kusuhi na yena munhu wo rhandza wo tirhandzela ti-jokes mm, mara layini leyi a va fambaka yo papa rulani a hi layini leyi talaka ku you know i layini leya ku vulavula hi swilo swo hlekisa ti-lyrical content ta kona you know that's why that line yam liya ya ku bye bye xiram se hi nghenaka agasi ni twikari hi yona i fanele hi yona vanhu va nga yi rhandza ngopfu ku tlula swilo swo tala ivi then va va yi susa ka ka ka the main ka single leyi va nga yi humesa ni twe swi nga ni khomangi kahle mhe leswiya so yeah but anyway papa rhulani ve ve le ku tirheni swinene ve le ku tirheni swinene sa hina ha va hoyozela as well la ka nkanelo wa gengerekani hi ku ku a ni music lowa va wu ndlaku wu ndla hi va d j mfundhisi eh, mara me loko ni sungula ku twa ro sungula sungula ku ri d j mbangi mara ve ri ku na d j chris yena kahlele loyi a baku swilo leswiya mara ni tlhe ni twa va yisa van'wana la ka nkona va kha va swi endla leswa swa ku swa ku ba tinghoma leta to to to to vulavulela leti a ti fambaka hi DJ Mfundhisi leswi swi endlaku hi papa ri na na DJ Mbangezi wena i va va swi ba saseka va yisela va laha ka nkovana a va a va ze va humesa risimu vona kumbexana a va dumangi na vona as well va na titalenta va tele ngopfu vanhu lava titalenta kuma ku a va na ti-opportunity so ku va leke ri na salani ti-producer va va va teke miyiselo va n'wi faka swilwini ni twa swi swi ni khomi kahle loko va gagaxi va n'wi bukini ni twa swi swi kahle mara to appreciate the talent sometimes you just need that push ku va munhu un'wana a ku a ku faka you need to you need na hina hi fakeni vanhu hi fakeni mi nga yi tsiki hi kayakaya la ka nkandelo wa green mi fanele hi fakafakanyana u fakafaka hi fanele hi fakafakana hi pfunapfunana guys come on anyway a hi kuriseni xigaza hinkwenu hi tiphina a ni vulavula hi sweswo ntsene laha ka nkanelo wa tinkanelo eka zidwari swele tinyora a mi ta sindwa torha salut mi nga titimeli na n'wina va ka nukeri mi va ka nukeri ne nokeri or hinkwaswo ya na n'wina ha hi ri tsakani i miss south africa ya n'wina i mi south africa ya hina akhensa guys kwami mina ngutikakalelwa ngikani salut salut mi nga titimeli ni khane ku eka switori swi le nyora a mi ta swi ndzo torha salut salut salut mi nga titimeli mi nga titimeli eka switori